Dadra, comedi sy'n cynnwys iaith liwgar a hiwmor oedolion. Paid â neud ffys, ia? O, dwi'n marw. Marw am dawel, ta? Dwi ddim yn haeddu'r hangover 'ma. Tri peint gesh i. Ti'n mynd yn hen, dwt. Methu handlo fo. Ma'n digwydd i chdi'n dy fortis. Dwi'n 32. Ffyc off! Go iawn? Ydw, siŵr. Ges di rownd bapur galad, do? Hmm. Dwi'n meddwl bod babi chdi 'di cachu hyn. Yy, dwi'n gwybod. Dwi 'di bod yn ei anwybyddu ar sbelan. Gobeithio 'sa'n sortio'i hun allan. Ga i dalu pum can punt i chdi os wyt ti'n fodlon i wedi glwyto i mi? Ocê ta. Ie, sgin mo'r pres arna fi nagos? O yy cash up front ne' dw'm yn neud o. Oce. Dwi am fentro. Ella gai sbiw bach hefyd. Os dwi'n lwcus ella nai foddi a'm mhen lawr y toilet. Yy bag? Oce bag. Dwi'n mynd allan yn forty nadw? Bitch bold. Pryd oedd y tro dwytha chdi a Catrin ga'l sex? Blydi hel, Llio. Be? Dwi'n bod. Trafod y tywydd ta? Ww, ffycin hel, mae'n oer heddiw yndi? Na ni tywydd di neud. Faint mor amal da chi shagio? Dwi'm bo. Normal. Be di normal? Be duda di wrtha fi? Pryd ges di sex dwytha? Amser cinio. Go iawn? Ia. Mae Paul yn gwaith. Yy gwbo, ddoth o adra am ginio, dodd efo chips efo fo, lladd dau dderyn. Iesu Grist. Oddan nhw'n jips da? Rili da. O siop kebabs. Felly, be' nethoch chi? Bita gynta ta? Yy.

Ia. So, ychwanega naw mis i hynna. O! Ia. Dim rhyfedd bo' chdi'n bita wancio drw'r dydd. Wel i chdi sy'n cymryd hynna ar dy ben. Dwi isio roi gyfraddau i hynna, iawn? Ma' hynna'n tough, mêt. A mi ddaw. Mae'n anodd weithia, 'di? Be- be- be' 'dach chi'n neud yn gwely ta? Cysgu. Sbio ar ffôn. Prynu shit ar Amazon. Hwnna neu hwnna? Ia, ia, dwi licio'r ddau. Achos dwi me'wl 'sa hwnna'n cyd-fynd efo'r stwff sgina ni'n barod ond ella 'sa hwnna'n fwy ymarferol o ddydd i ddydd. Hmm. Felly pa un? Ie'r um, yr ail un. Okay. Ti'n teimlo weithiau bod chdi wedi gwastraffu dy geiniau? Wel, dwi'n GP, so na. Ie, yeah. yeah, na fi'n chwaith. Just, o'n i sbio nôl dros fe geiniau, a rhyw dri atgof sgyn i. Sef, gwachod hen benod o Family Guy, Stwffio waffle mewn toaster a ciwio yn bar gwyrdd yn Steddfod. Ia. Ella wnest ti wastio dy ugeiniau? Ia. Felly'r ail un, ia? Ia. Joli iawn. Nath hi 'na li allan noson o blaen. Watsio porn? Naci. Nath hi ofyn cwestiwn i mi. Ti'n hapus? Be? Go iawn, 'lly. Adra magu tra bo' fi'n gweithio. Shit. Beiges de? Wrth gwrs, ma' 'di. Sa ti'n deutha i sa ti ddim, byset? Yli, dw i'n deffro bob bore yn meddwl bod dwi mor lwcus yn cael joban ora yn y byd. So nes di ddeud clwydda? Wrth gwrs bydd isie gwyddo dwi'm yn gallu deud y ffycin gwir wrthi nagon? Ella ddylia chdi. Pam bo' chdi holi? Jyst Odd 'na fabi bach del yn surgery heddiw. Ac odd hon yn wirion y ciwt. Dydi bob un ddim. Ond odd hon mor annwyl yn swatio ar lun 'i mam. A nesh i ddechra teimlo 'tha neis jyst bod adra efo fo. Ond dwi'n gwbod bod o'n ca'l bob chwara teg gin ti a bo' chi'n ca'l am- amsar da. 'Dyn ni'n dau yn lwcus iawn o hynna chdi cofia. O ia dwi'n gwbo hynny. Wyt ti'n hapus? O'n i wir yn meddwl mod i'n mynd i fod yn dad da. Ar ôl gwneud joban mor shit ar bob dim arall dwi rioed 'di 'neud, o'n i... o'n i wir isio 'neud joban dda o hyn, t'bo? O'n i wir 'im yn disgwl i betha fod fel hyn.

Ia. Ges ti gawod ar ôl cael sex pnawn 'ma? So oedden nhw'n um, oedden nhw'n jips da lle? Oedden. Lle gair ei heno?